מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת מגילה דף ה עמוד ב'. לאמיר נעמען די לעצטע שורה דף ה עמוד א'. אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא. רבי אלעזר זאגט בשם רבי חנינא, איך העל דיר דערציילן דא דריי מעשה'ס בשם רבי. און ער זאגט אזוי, די ערשטע זאך וואס איך וויל דיר דערציילן איז, רבי נתן התיר בפירם, אויף פירם איז רבי געגאנגען געגאנגען עפעס איינפלאנצן, כאטשיג וואס גיין איינפלאנצן איז דאך א מלאכה, זאלסטו וויסן האט ער דאס געטון. נאך א זאך וויל איך דיר דערציילן, ורחץ בקרונו של ציפורי בשבעה עשר בתמוז, שבעה עשר בתמוז וואס איז א תענית, איז ער זיך געגאנגען וואשן, עס איז נישט סתם געווען א טאג, עס איז געווען בקרונו, עס איז געווען א טאג וואס איז געווען א מכה טאג, ס'הייסט ס'איז געווען א פאבליק עולם געווען דארטן, ס'איז געווען ברבים, ס'איז געווען בפרהסיא, גייטסער זיך ווייזן. און איך וויל ארויסברענגן די הלכה זאלסטו וויסן, ווייל איך וואלט דא מאכן א פוינט. ס'איז דא תעניתים, ווי למשל תשעה באב, וואס דא אסאך מער איסורים אויף דעם. שיחה, זיך גיין וואשן, איינזייפן, שיך, טאשן מיט שארמיטע, אסאך מער ווי נאר נארמאלע תענית. זאלסטו וויסן האט יואל דא מאכן א סטעיטמענט רבי און זאגט זאלסטו וויסן אין שבועות ובתמוז איז נישט דא די איסורים וואשן מעגסטו דיך עסן דאס נישט אבער גיין וואשן מיט די אלע אנדערע זאכן דאס מעג איך יא און ביקש לעקר תשעה באב און געוואלט אויסרייסן תשעה באב און אויף דעם זאגט שוין תוס' קען נישט זיין אז פשוט געוואלט נעמען דעם גאנצן תשעה באב זאגן ס'איז מער נישט דא קיין תשעה באב ווייל דאס איז קלאר, מען דארף זיך מסרבל זיין און פארשלייען, נישט פשט אז די בית המקדש שטייט שוין צוריק און מען קען יעצט פארגעסן לאמיר זאגן תשעה באב, און פאר דעם זאגט תוספות, קען נישט זיין ער האט פשוט געוואלט מעקר זיין תשעה באב. נאר די חומש עניים, די עקסטערע עניים, די שיחה, די רחיצה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, די פאקט אז תשעה באב הייבט אן פרי, דאס האט ער געוואלט אבאלישן. ולהודי' לאור וואס זאלסטו וויסן, חכמים האבן נישט מסכים געווען צו דעם. און ווי ווייס איך אז דער להודי' לו גייט נאר אויף תשעה באב? ווייל דאס איז די איינציגסטע וואס שטייט אויף דעם מבוקש. די אלע אנדערע זאכן האט ער געטון, ער איז געגאנגען איינפלאנצן, ער איז געגאנגען וואשן, דאס האט ער געטון. דער תשעה באב דאס איז נאר געווען בוקש. פארוואס האט ער עס נישט געטון? ווייל למעשה חכמים אין זיין דור האבן נישט מסכים געווען. איז אמאל לפניו רבי אבא בר זבדיה, זאגט רבי אבא בר זבדיה צו רבי אלעזר, ס'איז זייער שיין ווי דו האסט דערציילט די דריי מעמערס, אבער זאלסטו וויסן דו מאכסט דא א טעות, רבי, זאלסטו וויסן לא כך היה המעשה, די מעשה מיט תשעה באב, דאס האסטו פאלש פארשטאנען, נישט דאס איז געווען די מעשה, אלא תשעה באב שחל להיות בשבת הווה, יענע יאר איז געווען א תשעה באב וואס איז געפאלן אויף שבת, ודכינא לאחר שבת, און פארדעם איז תשעה באב געווארן אפגעשטופט צו זונטאג. ואמר רבין אויף דעם האט רבי געזאגט הואיל ונדחה, יעצט וואס מען האט שוין אפגעשטופט תשעה באב, ידחה, די אלע חומרות וואס מען לייגט דא צו אויף תשעה באב, ס'הייבט אן פרי, טוה זיך נישט וואשן, טוה זיך נישט איינזייפן, טוה זיך נישט איינשמירן, ניל עס א סענדל, תשמיש א מיטה, די אלע זאכן, היות ס'איז דאך א תשעה באב וואס איז געווארן אפגעשטופט, ידחה זאל מען אויך פטור ווערן פון דעם. ולהודו לחכמים, און אויף דעם האבן זיי נישט מסכים געווען. דאס הייסט אוודאי ער האט נישט געוואלט טוישן דעם געדאנק פון תשעה באב. תשעה באב איז מער חומרדיג ווי אלע אנדערע, און זאל תשעה באב פאלן ערגעץ אינמיטן וואך, אוודאי איז ער מסכים ס'דא עקסטערע ענינים, מער ווי אלע אנדערע תעניתים. וואס ער האט נאר געוואלט זאגן איז, אז תשעה באב איז געווארן אפגעשטופט צו א זונטאג, אה, אין אזא פאל קען איך מער מיקל זיין, און אויף דעם זאגט די גמרא לא הודיעו לו חכמים. קרא אלי' האט רב לוזי הנאה געהאט פון די קארעקשאן און ער זאגט אים, אויף דיר העל איך זאגן דעם פסוק, טובים השניים מן האחד. די פסוק אין קהלת זאגט אונז, צוויי איז אייביג בעסער ווי איינס. דאס הייסט ווען איך וואלט דא אליינס פארציילט די מעשה, איך וואלט עס אפגעטייטשט מיין וועג, האב איך דא פאלש פארשטאנען, ביסטו געקומען האסט מיר פארהארכטן, האסט מיר געהאלפן ריכטיג אויסצוטייטשן, זאג איך אויף דיך טובה מה שניים מן האחד. פרעגט די גמרא יעצט ורביה היכי נתן נטיעה בפירם. בכלל לאמיר דא צוריק גיין צו די ערשטע פאל, אונז האבן נאך נישט מסביר געווען דעם ערשטן פאל, און לאמיר בכלל פארשטיין, ווי קומט רבי די גיין איינפלאנצן א זאך אויף פורים? ווי קען ער דאס טון? ס'איז דאך א מלאכה. ותני רב יוסף, רבי יוסף האט אונז דאך אויסגעלערנט שמחה און משתה ויום טוב. די פסוק זאגט אונז אז מ'האט געמאכט דעם פורים שמחה און משתה ויום טוב. ווי ס'שטייט אין פסוק, על כן העידים הפרוזים היושבים בערי הפרוזות, עושים את יום הבשרי לחודש אדר שמחה און משתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעי'. און אויב אזוי, די פסוק זאגט מיר דא שמחה משתה ויום טוב, וויל איך דא אויסטייטשן אזוי, שמחה מלמד שאסירים בהספד, עס מוז זיין א טאג פון שמחה, קענסט נישט מאכן א זאך וואס איז פארקערט ווי שמחה, פאר דעם הספד איז אסור. משתה מלמד שאסור בתענית, עס איז א טאג פון משתה, קענסט נישט גיין מאכן א תענית אויף פורים. ויום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה, עס איז א יום טוב, קענסט נישט מסיח דעת זיין פון יום טוב, און פאר דעם זאלסטו וויסן ס'איז אסור במלאכה. און פון דעם פרעגט די גמרא אויף רבי די רבי די דערציילסט מיר דא א מעשה דאס הייסט די רבי האט דא גענומען א בוים מען האט שוין באלד זעהן וואס מען האט איינגעפלאנצט אבער מען האט איינגעפלאנצט אויף פירן לכאורה די גייסט דא מאכן א מלאכה גיין מאכן א מלאכה אויף פירן איז אסור און פון דעם פרעגט די גמרא אויף רבי ווי קען זיין ער האט געטון אזא זאך. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, אלא רבי בעל הבית אהבה, זאלסטו וויסן, ביסט גערעכט טאקע, ס'איז דא א איסור צו גיין מאכן א מלאכה אויף פורים, אבער רבי'ס פורים איז געווען אויפן פערצענטע, דאס הייסט ער האט געוואוינט אין א אפענע שטאט, זיין פורים איז געווען י ד, וכי נטע בחמייסא נטע, האט ער אבער איינגעפלאנצט אויף טז ו, טז ו איז נישט זיין פורים, אויב אזוי קען ער דעמאלטס גיין מאכן א מלאכה. אויף דעם פרעגט די גמרא עיני, איז דאס טאקע אזוי? והוא רבי בטבריה הוה. רבי האט דאך געוואוינט אין שטאט טבריה, וטבריה מקפת חום ממוצא שיר בנין הוה. טבריה איז דאך באקאנט, ס'איז א שטאט וואס איז מקפת חום ממוצא שיר בנין, און אויב ווילסטו מיר זאגן די מעשה איז געשען אויף טז וו, אנטשולדיגט, פאר אים איז טז וו פורים, און אויב אזוי קען דאך נישט זיין דאס איז געווען די מעשה. און פון דעם זאגט די גמרא ביסט גערעכט, אלא רבי בר חמא'יס אהבה, רבי'ס פירמע איז געווען ת ז וו, וחינותא בר אבא'יס אהבה, די מעשה פון איינפלאנצן דאס איז געווען אויפן פערצענטע, איז דאס נאכנישט זיין פירם, זאגט ער פיין, אויף י ד קען איך מאכן מלאכות, האט ער געגאנגען מאכן די מלאכה, ת ז וו טאקע זיין פירם וואלט ער אוודאי נישט געמאכט קיין מלאכה דעמאלס.

חזקיה האט געוואוינט אין טבריה, למעשה האט ער געמאכט פורים און געליינט די מגילה צוויי מאל, אויפן פערצנטע און אויפן פיפצנטע, פארוואס? ווייל מספק קלעין מקרבת חוה מ מוצאי שיעור מנין הי' לוי, ווען געהאט א ספק, איז טבריה יא מקרבת חוה מ מוצאי שיעור, נישט מקרבת חוה מ, האט ער געמאכט צוויי מאל. און פאר דעם פרעג איך דיר אז ר' אייבי וואוינט אין טבריה. טבריה איז דאך קוועשענעבל וואס איז די ריכטיגע פורים, ט' ו' אדער י' ד', אויב אזוי נישט ט' ו' קען ער מאכן מלאכות, נישט י' ד' קען ער מאכן מלאכות, ווייל טבריה איז קוועשענעבל ווען פורים איז. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, לחזקי מספק ליה, חזקי האט טאקע געהאט א ספק, אבער לרבי פשיטא ליה, רבי האט יא געוואוסט. נאר פרעגט די גמרא וכי פשיטא ליה מישורי, ווייסטו וואס? לאמיר נישט אריינקריכן ווי אזוי ער האט געוואוסט, ער האט געוואוסט, פיין ער האט געוואוסט אז טבריה האט אנגענומען ס'מקוה פון סכומה, האלט ער ת ו קען איך נישט מאכן קיין מלאכות. פרעגט די גמרא, אבער געט איר יעצט דאס א היתר צו גיין מאכן א מלאכה אויפן פערצענטע? וכספים שטייט דאך במגילת תענית. מגילת תענית איז געווען א דאקומענט וואס איז געשריבן געווארן דורך חנניה בן חזקיה. ער האט צוזאמגענומען אלע דעיטס פונעם קעלענדער, און יעדן טאג וואס איז געשען עפעס א ספעציעלע זאך פאר כלל ישראל, האט ער געשריבן דאס איז א יום טוב. דאס מיינט מען קען נישט גיין פאסטן אויף דעם. ס'איז דא עטליכע טעג וואס זענען נאך חשוב'ער, דאס מיינט מען קען נישט מאכן קיין הספד אויף דעם. עפעס א נס איז געשען, עפעס א חשוב'ע זאך, נישט פאסטן, און אין אנדערע טעג אפילו נישט מאכן קיין הספד אויך נישט. און וואס שטייט דארט אין מגילת תענית? שטייט אזוי, את יום הבשר ואת יום חמישה עשר יומי פריה, די פערצנטע און די פופצנטע איז פורים, אינן דלא למספד בהן, אויף יענעם טאג, נישט נאר וואס איך קען נישט גיין פאסטן, קיין הספד קענסטו אויך נישט מאכן אויף יענעם טאג. דאס הייסט, איך האב דא די פערצענטע, איך האב דא די פיפצענטע, נישט מאכן קיין טענות און נישט מאכן קיין הספד אויף דעם. ר' אמר רבא, און אויף דעם האט שוין ר' אורי געטענה'ט, לא נצרכו, איך דארף נישט האבן מגילת טענות, זאל מען קומען זאגן, העי, פערצענטע פיפצענטע, גיי נישט מאכן קיין טענות, גיי נישט מאכן קיין הספד, דאס דארף איך נישט האבן. ווייל מען האט שוין געלערנט פונעם פסוק, שמחה מיינט צו זאגן, און משתה, דאס הייסט מיר ווייסן נישט אין ספר שמחה אז מען זאל נישט מאכן קיין הספד, מיר ווייסן אין ספר משתה מען זאל נישט מאכן קיין תענית, מוז איך נישט האבן די מגילה, דאס הייסט די מגילת תענית וואס קומט מיר זאגן די זעלבע זאך נאכאמאל. און פאר דעם זאגט רב א, אלא לאסור של זה בזה ושל זה בזה. נאר זאלסטו וויסן וואס וויל מען יא זאגן די מגילת תענית איז, אז די ביידע טעג זענען הייליג, דאס הייסט דו זאלסט נישט מיינען אז דו האלטסט פורים אויף ט ו איז י ד גארנישט פאר דיר, ניין זאלסט וויסן י ד האט אויך א חשיבות, י ד טאר נישט מאכן קיין הספד מען קען נישט מאכן קיין טענות דערפון, אז דו האלטסט י ד מיינט נישט אז ט ו פאר דיך איז גארנישט, ניין זאלסט וויסן ט ו נישט קיין טענות און נישט גיין מאכן קיין הספד אויף דעם. און אויב אזוי זעה איך דאך פון דארטן אז ביידע טעג האבן א חשיבות, און אז ביידע טעג האבן א חשיבות איז דאס לכאורה אויך לגבי מאכן א מלאכה, און אויב אזוי פרעג איך דיר ווייטער, רבי וואס גייט דא מאכן א מלוכה? לאמיר אננעמען ער געוואוינט אין טבריה, לאמיר אננעמען טבריה איז זיכער אז מ'דארף האלטן דארטן פורים ט ו, אבער י ד קען אויך נישט מאכן קיין מלוכות, און אויב אזוי פרעג איך דיר וואס האט דא רבי געטון? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, ניין. ביסט גערעכט טאקע ביידע טעג זענען חשוב, אבער הנה מילה בהספד ובתענית, דאס איז נאר לגבי הספד און תענית, אבל מלוכה יום אחד וסילוי, אבער זאלסטו וויסן מלוכה איז נאר איין טאג אסור. און דאס שטייט טאקע אין מגילת תענית. ביידע טעג זענען חשוב לגבי הספד און לגבי תענית, אבער לגבי מאכן מלאכות, די טאג וואס איז פורים דעמאלס קענסטו אוודאי נישט מאכן קיין מלאכות, די אנדערע טאג קענסטו יא מאכן א מלאכה, און פון דעם רבי געוואוינט אין טבריה, ער האט געהאלטן פורים ביז נאר ט ו, אויב איז אור י ד קען ער גיין מאכן א מלאכה. פרעג מיר איינער איז דאך נישט אזוי. וואו רב חזי ל הי' גברא דהבה ק שדי כסלו בפריה רב האט געזעהן עפעס א מענטש וואס איז געגאנגען איינפלאנצן פלאקס אויף פירם ולא תהיה האט ער אים געשאלטן און זאלסט וויסן ולא צמח כסלו אז ס'איז גארנישט געוואקסן פון די גאנצע פלאקס זעה איך דאך פון דא רב נישט געגאנגען יענעם זאגן איצט גייסטו אריין אין א נדי מ'דארף דיך אריינלייגן אין א חרם דו האסט עובר געווען א איסור דרבנן ניין ער האט אים געשאלטן איגער אז אויסקומען ס'איז גארנישט געוואקסן דערפון נארמאל ווען דו ביסט עובר איסור דרבנן וואלט איך דיר געדארפט אריינלייגן אין א חרם. די פאקט וואס איך זעה דו רב האט אים נאר געשאלטן, פשט איז נישט עכט ער עובר געווען איסור דרבנן. נאר וואס, לכאו' איז דאס געווען, יענער האט געוואוינט אין א פלאץ וואו מ'געדארפט האלטן פורים י ד, די מעשה איז געשען ת ו, ת ו איז דאך נישט קיין עכטיגע איסור מלאכה, פאר דעם האט ער נאר געזאגט כ'געב דיך א קללה, כאילו וואלסט נישט געדארפט טון וואס דו טוסט דא. און אויב אזוי זעה איך דאך אבער ווייטער פון רב'ס אקט אז למעשה א מלאכה קען איך נישט מאכן, און פאר דעם האט מען טאקע געשאלטן. זעה איך אפילו די פורים וואס פאר דיך איז דאס נישט קיין פורים, איז דאס נאך אלץ אסור. און אויב אזוי פרעג איך דיר ווייטער אויף רבי. דו קומסט מיר דא זאגן רבי פלאנצט איין, ער געוואוינט אין טבריה, ער געהאלטן ת ס, און ער האט עס געמאכט י ד, יא אבער י ד איז אויך דא אן איסור. און אויף דעם ענפט די גמרא, הושם בר יומא הוה, האסט פאלש פארשטאנען די מעשה פון רב. רב האט געהאלטן, דער מענטש האט דא געטון א עוולה, און די עוולה איז געווען טאקע אז אויף פורים, דאס הייסט דער מענטש האט געוואוינט אין א אפענער שטאט, און וואלט געדארפט האלטן פורים י ד, און אויף י ד איז ער געגאנגען איינפלאנצן. נאר רב האט געהאלטן די שעלטונג דאס אליינס איז גענוג, כ'דארף נישט אריינלייגן אין חרם, דאס אליינס צו זיך שעלטען דאס אליינס איז שוין גענוג שטארק, דאס איז שוין דאן גענוג שטראף פאר יענעם. און פאר דעם האט אים פשוט געשאלטן, פארוואס? ווייל דאס איז עובר געווען אויף פורים. י ד גיי מאכן א מלאכה, ווען פאר דיך איז יענער טאג פורים, דאס קענסטו נישט טון. אבער ט ו, צו זאגן דעמאלטס דא אן איסור, ניין. און פאר דעם די מעשה מיט רבי, איז טאקע געווען ער געהאט ווען פון טבריה, ער האט געהאלטן פורים פאר ערבות ט ו, י ד קען ער גיין איינפלאנצן, און דאס איז דא געווען די מעשה. רבי בריידא רבא אמר, איך וועל דיר געבן נאך א תירוץ. האסט געהאט איין תירוץ, לאמיר דיר געבן נאך א תירוץ. זאגט ער אזוי, אפילו טעמי רבי. אין אמת אריין קען איך זאגן אז רבי ביומא הווה, ס'איז געווען אויף פירם אליינס. ווי זאגן געוואוינט אין טבריה, פיין, ס'איז עס געווען ת ו. דאס זאלסטו וויסן, הספד וטענות קיבלו עלי, מלוכה לא קיבלו עלי. זאלסטו וויסן, די גאנצע איסור מלוכה, דאס איז נישט געווארן אנגענומען ביי כלל ישראל. הספד, יא. טענות, יא. איז די מלאכה דעות נישט געווארן אנגענומען. פארוואס כ'על אויפווייזן? ווייל די מקורי כסוף, די קוקסט אריין אין די מגילה העסטו זעהן אין אנהייב שטייט, שמחה און משתה ויום טוב. שמחה זאגט מען ס'אסור בהספד, משתה אסור בטענות, און יום טוב האסטו געוואלט זאגן איסור מלאכה. למעשה, לבסוף כסוף, די קוקסט אפאר פסוקים ווייטער שטייט, לעשות עושים ימי משתה ושמחה. ווי די ווארט יום טוב? ווילי יום טוב לא כסוף, דאס ווארט יום טוב שטייט נישט. פארוואס שטייט עס נישט? ווייל ס'איז נישט געווארן אנגענומען. און פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, רבי איז געגאנגען איינפלאנצן, ווען האט ער איינגעפלאנצט? אויף פורים אליינס, און אויף זיין פורים. איי איסור מלאכה? זאלסטו וויסן איסור מלאכה איז נישט געווארן אנגענומען. נישט מאכן א תענית, דאס איז אנגענומען געווארן, נישט מאכן קיין הספד, אוודאי, אבער די משתה, אבער צו זאגן די חלק אז מען טאר נישט מאכן קיין מלאכה, דאס איז נישט אנגענומען געווארן, ווי מען זעט טאקע אין פסוק שטייט נישט דארט קיין ווארט פון יום טוב. פרעגט די גמרא, אקעי, האסט פארענטפערט די רבי, ואילו רב מאי טעמא לטי ליהי גברא, אבער זעסט דאך רב האט געשאלטן א איד, ער האט אים געזען איינפלאנצן אויף פירות מען געט אים א שעלטינג, לפי די תירוץ יעצט, נישט דא קיין איסור מלאכה, און וואס דא קיין שעלטינג פאסט נישט אריין דא, וואס טוט זיך דא? דעם ענפערט די גמרא, דברים מה מתירים ואחרים נהגים אין איסור הוה, ובאסר דער רבי לא נוהג. ווי מען זעט שוין אין פסחים, ס'איז דא טעג וואס איז דא א איסור מלאכה על פי מנהג. דאס הייסט באמת מיט דער עשה איז נישט דא קיין דין מנהג, נישט דער עשה, באמת יעדע טאג איז נישט דא קיין איסור מלאכה, נאר וואס וויבאלד יענע פלאץ האט זיך אנגענומען זייערע מנהגי געווארן מען זאל נישט מאכן קיין מלאכות, איז יעדער וואס וואוינט אין דער שטאט קען נישט מאכן קיין מלאכות. און דאס וויל ער דא זאגן, די מעשה מיט די רב איז געשען אין א פלאץ וואס מ'האט זיך געפירט נישט צו מאכן קיין מלאכות. יא, מ'פירט זיך נישט צו מאכן קיין מלאכות, דו קענסט נישט מאכן מלאכות, גייסט יא מאכן א מלאכה? קומט זיך דא א שעלטונג, און פאר דעם האט הרב אים געשאלטן. ביי שאנק אין די שטאט פון רבי איז די מנהג געווען יא צו מאכן מלאכות. זאגט רבי, איך ווייס ס'איז פורים היינט, אבער וואס איז די פראבלעם? אונזער מנהג איז נישט קיין פראבלעם צו מאכן א מלאכה, האט געמאכט א מלאכה, און פאר דעם דאס אלעס זייער גוט פארשטענדליך. האבן די אז געהאט דעם צווייטן תירוץ. זאגט אים רבי אבער סיימא דו ווילסט זאל איך דיר געבן א דריטן תירוץ? און ער זאגט אזוי, דו האסט א פראבלעם מיט די רבי, ער גייט דא איינפלאנצן די פירן וואס טוט זיך דא? זאגט ער אזוי, לעולם נוהג, כ'וועל לערנען פון באמת איז יא דא איסור מלאכה, און מ'האט זיך געפירט ס'איז דא איסור מלאכה. נאר וואס, ורבי נטי' של שמחה נוטה. ס'ווענדט זיך וואס דיין מלאכה איז. יעדער איינער ווייסט, פורים איז א טאג פון שמחה, א מצוה זיך גיין משמח זיין. יעצט די שמחה מוז נישט נאר קומען אונער שמחה איך פריי מיך מיטן יום טוב. איך קען אמאל נעמען א עקסטערנעל זאך און זיך דורך דעם משמח זיין. איז ר' איז זיך געוואלט משמח זיין דורך עפעס א געוויסע זאך, האט ער גענומען א נטיעה של שמחה און דאס האט אריינגעפלאנצט, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט. וואס מיינט נטיעה של שמחה? זאגט ער כדתנן אזוי האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אונז עברי איילי ולא נעני, מען האט שוין געפאסט דרייצן תעניתים, למעשה ס'קומט נישט קיין רעגן, א צרה פאר כלל ישראל, זאלסטו וויסן זאגט די משנה ממעטין במעשה במעטין, ביזנעס דארף מען אביסל ווייניגער מאכן, בבנין, בויען, ובנטיעה, איינפלאנצן, באיירעסען, ובנסיען. און אויף דעם זאגט די גמרא, ותנא לה, וועגן דעם האבן מיר שוין געלערנט, וואס מיינט בנין? בנין של שמחה. וואס מיינט נטיעה? נטיעה של שמחה. און אויב זאל דאס מיינט של שמחה, מיינט עס אוודאי אויך די מעשה המתן. די מעשה המתן של שמחה, וועט מען שוין זען וואס דאס מיינט, דאס אלעס טארן אונז דן אביסל. און אויף דעם די גמרא מפרש, איז בנין של שמחה, וואס מיינט בנין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו. זיין זי ש ערשטע זון האט חתונה, איז געווען די מנהג מ'האט זיי געבויט א הויז, א חופה אינעווייניג, דא גייסטו וואוינען, דא האסטו אויפשטעלן א אידישע שטוב, א מתנה אלס גליקליכקייט פונעם טאטע האט ער דאס איבערגעגעבן צום קינד. איז אזא סארט זאך, דו זעסט א אייז צורי אז ס'קומט נישט קיין רעגן, די לאקשעריס ברענג עס אראפ אביסל, אייזערנע טיר של שמחה, זה הנטעי אווארניקי, של מלכים. איינער וואס האט איינגעפלאנצט אזא בוים, אווארניקי, איז געווען אזא שיינע בוים, גרויסע בלעטלעך, עס געט אריין אסאך שאטן, ס'לאזט אדורך א ווינט, ממש פערפעקט, ס'איז געשמאק צו זיצן אונטער דעם, פארברענגען אונטער דעם. איז ווייטער אזא לאקשערי פראדאקט, אזא זאך, טאון איט דאון. און די זעלבע זאך איז מעשה המתן אויכעט, יעדע זאך וואס איז אביסל לאקשערי דאס, טאון איט דאון אביסל. און אויף דעם זעה איך פון דא ס'דא א מושג וואס הייסט א נטיר של שמחה. און דאס איז דא געווען די מעשה מיט רבי, און פאר דעם רבי טאקע מאכן א מלאכה סתם אזוי קען איך נישט טון, נאר די מלאכה וואס איז געווען א פורים'דיגע מלאכה, א נטיעה של שמחה, אריינצוברענגען אין זיך א שמחה, דאס האט רבי פארשטאנען, אה, שמחה, דאס מעג איך דאך יא, און פאר דעם איז ער געגאנגען איינפלאנצן, און וואס האט ער איינגעפלאנצט? דווקא אזא סארט בוים וואס איז דאס א נטיעה של שמחה, און דאס מעג איך טאקע יא טון. און זיי האבן דא געהאט די דריי תירוצים פונקטליך צו פארענטפערן וואס איז דא געווען שיטת רבי פארוואס איז ער געגאנגען אויף פירים איינפלאנצן זיין בוים. גייט די גמרא צוריק אויף פריער זאגט די גמרא גופא האבן דאך פריער געלערנט חזקיה קרא בטבריה בארבעתא בחמעשא חזקיה אין טבריה האט ער געליינט צוויי מאל די מגילה אויפן פערצנטע און אויפן פיפצנטע פארוואס זאל מען ספקעליי גאט א ספק אי מקעף את חומר מוסר שיער בנני? איז דאס א שטאט וואס מקעף את חומר מוסר שיער בנין און אויב אזוי מוז איך ליינען אויף ת ו, אי לא אפשר נישט מוז איך ליינען אי ד, אזוי האב איך פריער דערמאנט. און אויף דעם פרעגט די גמרא, און מי מספקא ליה מילתא דטבריא? וואס איז די גרויסע קשיא דא אין טבריה? ווי קומט טבריה זאל זיין אזא ספק? איז דאס דען א ספק? פרעגט ער אזוי.

ראקאס איז טבריה. און אויב אזוי זעה איך דאך די פסוק ציילט מיר אויף שטעט וואס האבן געהאט ווענט, ערים בצירות, באפעסטיגטע שטעט, און א חלק פון די ליסט איז די שטאט טבריה. און אויב אזוי וואס פרעגסטו מיר איז טבריה יא מקרב סכום מות תשיעא צו נישט? יא, פון די פסוק זעה איך קלאר די פסוק רופט עס אן א באפעסטיגטע שטאט. דאס הייסט ס'איז געווען ווענט דארטן. אויב אזוי וואס די גאנצע ספק דא? טבריה יא נישט? כ'זעה פון די פסוק אז ס'איז יא. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, היינו טעמא דמספקא ליה, כ'האב דעם מסביר זיין דאס איז די סיבה פארוואס מ'האט דא א ספק, משום דחד גיסא שירא דאייה מהוות. אז מ'קוקט אן טבריה זעט מען, טבריה האט אפשר געהאט א חומה ארום, אבער איין זייט איז די וואסער, איין זייט איז די כנרת. און די שאלה איז יעצט ווי קוק איך אן יענע זייט וואס האט נישט קיין וואנט? דאס הייסט די וואנט איז אנגעקומען ביז צום וואסער, אבער שפעטער איז די זייט פונעם וואסער נישט געווען דארטן א וואנט. און די שאלה איז יעצט ווי קוק איך דאס אן? נו אויף דעם פרעגט די גמרא, פיין, פארשטייסטו פעלט דא א וואנט, און וועגן דעם קלערסטו אפשר דאס אנדערש, פרעג איך דיין עמלק, אי הכי, א מאי מספקא ליה, וואס איז דא דער ספק, אוודאי לאו חומה היא, דאס הייסט נישט קיין חומה, אז ס'פעלט א וואנט, איז דאס אוודאי נישט קיין שטאט וואס מ'קערט עס חומה. די תניא ווייל אונז האבן געלערנט אין א ברייתא. די ברייתא ברענגט צוויי פסוקים, אז שלא חומה, ערשטנס אין פסוק שטייט דארטן, ויעש כיעמקי הבית מושב עיר חומה. פון דעם ווארט חומה דארטן לערן איך אויס, ס'מוז זיין ולא שיר איגר. איך קען נישט האבן די דעכער פון הייזער זאלן זיין די חומה. דאס הייסט אזוי, ווען איך זאל האבן א שטאט וואס איז ארומגענומען מיט הייזער, יעצט אנשטאט צו בויען א מויער ארום די גאנצע שטאט, למעשה די ווענט פון אלע הייזער צוזאמגעלייגט זיי אליין צו מאכן נאך א וואנט, איז פון דרויסן קען איך נישט אריינקומען, האב איך דא דעם דאך, דאס הייסט איך האב א געהעריגע וואנט. נאר גראדע פון אינעווייניג איז עס א דירה. פון אינעווייניג וואוינט איינער דארטן. אויף דעם זאג איך דיר ניין, אז שלא חומס די וואנט, און מ'רעדט נישט דא, שאלה וועלכע פסוק מ'רעדט דא, פאר פשטות רעדט מען פון דעם פסוק ואיש כי ימכור בית מושב איך חומה, ס'מוז האבן א וואנט. נישט אז פשט די וואנט איז א הויז, ניין ס'מוז זיין א וואנט פאר זיך אליינס. יעצט נאך א זאך ברענגט דער בית א, סובב, די פסוק דארטן אויך ער זאגט אונז, ובאתר החצרים אשר אין להם חובה וסובב, זעה איך וואס מיינט סובב, פרט לטבריה, שיעמר חומסו. קומט צו זאגן פרט לטבריה וואס איז נישט סובב, ס'איז נישט ארומגענומען מיט א וואנט, ווייל איין זייט איז פשוט די וואסער. און אויב אזוי פרעגט די גמרא, וואס קומסטו מיר זאגן ביי טבריה האסטו א ספק, היות טבריה איז דאך ארומגענומען פון איין זייט מיט א וואסער, האסטו א ספק הייסט עס יא א חומה הייסט עס נישט? איין מינוט, ווען מען פארקויפט א הויז זאגט מען קלאר די פסוק סובב, די וואנט מוז זיין ארום און ארום, דא האב איך א וואנט ארום און ארום? ניין! אויב אזוי וואס איז די גאנצע ספק? און פאר דעם זאגט די גמרא אוואדי דאס איז נישט קיין פלאץ פאר תורה חומה, נו אויב אזוי אוואדי דארף מען לייענען דארטן י ד. און אויף דעם זאגט די גמרא איך העל ענטפערן זייער פשוט. לענין בו תורה חומה לא מפסיק לא לא מספיקה ליה לא מספקה ליה. זאלסטו וויסן דאס איז פשוט אזוי. ס'דא דא צוויי זאכן וואס מען קוקט צו ס'איז יא דא ביי א וואנט צו נישט. ערשטנס ווען איך קויף א הויז, איז דאס א הויז וואס איך קויף יא מקופת חומה נישט מקופת חומה. שאלה ביז ווען קען איך עס גואל זיין? און פאר דעם זאג איך צו זאלסטו וויסן לגבי די פרשה, אוואדי טבריה איז נישט קיין מקעפת חומה'דיגע שטאט. פארוואס? ווייל ס'מוז זיין סובב. ס'איז נישט סובב, איין זייט האט פשוט אפען, ס'איז א וואסער, ס'וועסט פראטעקטעד, אבער קיין סובב וואנט האב איך נישט דארטן. און פאר דעם אוואדי לגבי ווען קויפסט א הויז דארטן, האסטו געקויפט א הויז אין א אפענע שטאט. דאס איז קלאר. כי קא מספקא ליה, אונזערע ספק איז אבער לעיני מקרא מגילה, ווען עס קומט צו מגילה ליינען. מאי פרזים און מאי מיקופין, די כתיבה גייט ביי מקרא מגילה. ווען מען קוקט אריין אין די מגילה, זעט מען נישט די ווארט מיקופין חומה. מען זעט נאר על כן העידים הפרזים, די אידן וואס וואוינען אין די אפענע שטעט. שפעטער האב איך אידן וואס וואוינען אין א פארמאכטע שטאט. אבער נישט מיקופין חומה ווערט עס אנגערופן, ס'דא די פרזים, עס איז די נישט פרזים, אפען אדער נישט אפען. די שאלה איז דא וואס איז די חילוק צווישן אפן און נישט אפן? און אויף דעם פרעג איך דיר אזוי, משום דהנה מיגלה והנה לא מיגלה, קוק איך אויף דו ביסט אפן אין שטאט, דאס הייסט דו גייסט ליינען איד אלל ווייל דו ביסט אינגאנצן עקספאוזד, דו ביסט אפן, מען קען אריינקוקן, מען קען זיך נישט באהאלטן, ס'איז אפן, און פאר דעם קומט דאך אויס והוא נמי מיגלה. טבריה פון איין זייט איז אויכעט אפן, דאס הייסט איך קען אריינקוקן איך קען זעהן וואס טוט זיך דארטן, ס'איז אפן פון איין זייט. און אויב אזוי קוק איך אן טבריה ווי א נארמאלע אפענע שטאט. ביי שיינקין וואלט איך געהאט א חוב פון אלע זייטן, קען איך נישט אריינקוקן. פיין, טבריה פאלט נישט אריין אין דעם ווייל איין זייט איז עס אפן. אוי דילמא, אדער אפשר קוק איך אן די גאנצע זאך אינגאנצן אנדערש. משום דהני מיגנא והני לא מיגנא. איך קוק אויפן פראטעקשן חלק. א פראז ווי א אפענע שטאט איז נישט פראטעקטעד, איך קען פשוט אריין קומען. פיין, און אזא פלאץ איז נישט פראטעקטעד, עיין גיי ליין י ד. מה שאין כן דער וואס איז א טבריה, וואס למעשה איז מוקפי חומה פון דריי זייטן, און די אנדערע זייט איז א וואסער, איז דאס ווייטער פראטעקטעד. איך קען נישט אריין קומען פון דארטן, עס איז אפשר נישט פראטעקטעד דורך א וואנט, אבער עס איז פראטעקטעד, ווייל איך האב דארטן א וואסער. און אויב זאל איך דיר זאגן, והוא נמי מגנט, טבריה איז למעשה א פראטעקטעד שטאט, און אויב איז דאס נישט אזויווי א אפענע שטאט, מוז איך ליינען דארטן ט ו. ומשום הכי מספק ליה, און דא איז דא געווען מיין ספק, ווי טייטש איך אויס לגבי מגילה, וואס מיינט מיקפי חומה? מיינט עס אפן איך קען אריינקוקן? איך קען זעהן וואס טוט זיך דארטן? אויב איז אזוי טבריה קען איך אריינקוקן. קוק איך אויפן חלק פראטעקשן. ווער איז פראטעקטעד? ר' זאב דאס ווייטער ת ו, און דאס איז געווען די שאלה ווי קוק איך עס אן, און פאר דעם זאגט די גמרא, און כ מ חז ג זאגט, טבריה איך ווייס נישט וויאזוי מען טייטשט דאס אויס, פאר דעם האט ער געליינט י ד און ת ו. ענדיגט די גמרא צו און זאגט די מרא רב אסי קרא מגילה בהיצל, איך בין א שטאט היצל וואס איז געווען אין בבל, ביי בייסער ביי חמייסער האט ער געליינט דארטן אויכעט אויפן פערצנטע אויפן פיפצנטע, ביי מספקא ליה מ ע מ כעפעס חוה מ מוצ ש בנין הי ל.